Bonġur kulħadd, saru ftit daqsxejn iktar mill-10 ta' filgħodu u bdejna programm ieħor ta' Lovin Daily. It-tielet ġimgħa ta' dan il-programm jgħi John Malija, spiegħanna daqsxejn Bonġu, għalfej bdejna ftit tard għax it-tnej u għalfej bdejna ftit tard, mhux kollox id Jina għallu li provaw isibu xi ħadd jitkellem bl-Ingliż miegħi. Eh, sorry. Ejja, eh, le għandi naqabilx nagħmel. Ejja, ejja. Le, l-isfuq il-speċtal nafu li jisaw din it-tradizzjoni tal-Lavin Daily fejn wieħed jitkellem b'ilsien li ħallewna missirijietna u l-ieħor jew l-oħra jitkellem bil-lingwa li ħallewna s-sidien, ex sidien kolonjali tagħna, l-Ingliż. Just to uphold this tradition, I am therefore going to switch into into speaking in English, so good morning everybody, buenos dias, buongiorno, whatever whatever you have it, from on the part of the Lovin Daily, Theme, To Maltese people and Maltese residents alike, the newest resident in Malta today is. Coronavirus. Coronavirus.
Mela, bażikament is-Sibt li għadda Lovin Malta ħabbret esklussivament li f'pajjiżna tfaċċa l-ewwel każ ta' coronavirus. Ftit wara mbagħad irriżulta li l-każ ma kienx wieħed imma kienu ta' tlieta, tifla u l-ġenituri tagħha Taljani residenti pajjiżna li kienu għadhom ġejjin minn vaganza. mill-Italja u li laqtu il-coronavirus. Imnalla daw il-familja segwew dak is-self quarantine procedure li ħafna nies kienu qegħdin jgħaddu ż-żmien biha, segwewha ma bagħtux it-tifla l-iskola u b'hekk s'issa kull m'għandna tliet mir-nies iżolati Mater Dei bil-każ tal-coronavirus, kwalunkwe test ieħor irriżulta fin-negattiv. Tajjeb li ngħidu wkoll li dalgħodu tgħallimna li din il-familja siefret ma' familji oħra illi irriżultat fin-negattiv. Jiġifieri guys kull min qed jħasidja illi daw it-tliet min-nies Kkontaminaw il-pajjiż sħiħ, tant li hemm protesti fuq Facebook biex l-awtoritajiet iħabbru fejn tgħix din il-familja, bħallikieku tagħmel differenza jekk tgħix fl-istess triq jew ta' warajha. M'hemmx problemi, għaliex il-coronavirus tittieħed meta bniedem juri s-sintomi. Issa jekk int għandek id-deni u qed tisgħor u xorta ħriġt mid-dar, mela hemmhekk, eħe, għandna dritt nippubblikaw ismek u kulħadd jgħajrek. Jekk ma tridx li jiġri da, oqgħod id-dar kwarantina ġimagħtej jekk hemm bżonn isboħ il-kċina.

Se titkompla topera Milan stess għamlu pjan ta' kontinġenza fejn isiru biss domestic flights u allura kull min hemm maqbud minn hemmhekk most probably jinżel Ruma, in-nies li kienu infettati xorta ħa jkunu infettati just jikbu jirkbu train u jiġu Malta xorta għandkom bżonn tagħmlu il-kwarantina. Nifhem għaliex hemm il-pożizzjoni li wieħed ma jridx jagħlaq il-flights kollha l-Italja għaliex tkun katastrofika għall-ekonomija ta' pajjiżna biex ma nsemmux l-Air Malta. Ġifieri wieħed irid jiżen daqsxejn il-ġiex realtajiet sakemm li hu ma tqumx mir-raqda u tiddeċiedi li qegħdin f'stat ta' emerġenza. Kieku li hu tagħmel hekk, ħadd ma jkollu għalfejn jilletika nagħlqu kollox, imma qegħdin nistennew Brussell tieħu din id-deċiżjoni. Yes. Let us know what you think, do you think we should close the schools, do you think we should go to work, probably not, do you think we should close off the flights, you know, let us know, because this is going to have like a, a, a true impact on, on our economy, on the way we, we socialize with one another, should we hug when we meet, please let us know. And now, for the third and slightly complex story, brace yourselves. Tal-għodu Love in Malta ippubblikat recordings fejn qed jinstema Neville Gaffaf laqa li kellu il-Libja ma' nies li kellhom jgħatu jew diġà taw ix-xhieda tagħhom kontrih f'każ tal-medical visas. Mela, tajjeb li ngħidu li Love and Malta kkuntattjat lil Neville Gafa dwar din dawn ir-recordings. Neville Gafa kkonferma illi kien il-Libja iltaqa' ma' dawn in-nies u iżda ma kkonfermax ovvjament illi kien hemmhekk biex jagħtihom il-flus allegatament biex ma jiġrux kontrih. Mela, għal min forsi nesa l-iskandlu tal-medical visas, li jmur lura għal Awwissu 2016, mela, qabel 2016 il-Libja kellha l-gwerra ċivili. Il-Gvern Malti offra l-assistenza billi ta medical visas biex in-nies jiġu Malta u jieħdu kura Malta peress li hemmhekk l-isptar probabbli kien taħt bumbardament. Allegatament Neville Gafà kien qed idaħħal il-flus fil-but biex joħroġ dawn il-medical visas. Issa, Neville Gafà u l-Libja x'għandhom x'jaqsmu? Neville Gafa ilu snin jokkupa kariga li ħadd ma kien jaf x'inhi sa ġimagħtejn ilu f'Kastilja fejn kien qed imur jagħmel meetings ma' awtoritajiet Libjani, ministri Libjani eċċetera ħadd ma jaf għaliex. Sa ġimagħtejn ilu, nerġa' ngħid, għaliex indunajna mill-inkjesta pubblika li fl-aħħar Neville Gafa fetaħ rixu u qalilna li kien qiegħed hemmhekk biex iżomm l-immigranti milli jersqu lejn pajjiżna, ovvjament bil-barka tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Ġara illi forsi l-biberijiet tal-Libja kienu daqsxejn iktar b'saħħithom milli suppost, allegatament, u allura kien hemm din il-medical visa racket. F'din ir-recording li ġiet ippubblikata qed jinstema', allegatament, Neville Gaffa joffri ma' 300,000 euro għas-silenzju għas-silenzju tax-xhieda. Li ngħidu li x-xhieda xorta. Ħa nagħtaw biċċa għar-recording. Ġust biex norjentakom ftit, sorry għax I'll be doing this in English, just to orient you slightly. You have Kennet from, the famous Kennet from Kastilja. You can hear him asking, telling them that, you know, perhaps these witnesses are right.

fl-inkjesta ta' Fnika. Ma xek kux l-unika wieħed imma definitely one of the more, more, more prominent. Kellu l-gazz u kien isu Kien imur għandu bwiċċu minn.
To be honest, I, I, I, I have a somewhat of a, I harbor somewhat of an envy for this, for this Neville Gaffa. I mean, he, he seems to have like a fucking interesting lifestyle. I mean, I like my job. It's interesting and it and it and it's uh, it's very rewarding, but this guy lives out like this

And they basically said that this guy tried to touch the woman's private parts, correct so far? Sejna la kwieta għax din l-istorja splodietni. Yes, in fact I'm feeling you heat up, I was wondering it was the corona but apparently it's the anger. Mela, biex inkunu ċari, ilbieraħ tvm f'Women's Day tirrapporta illi bniedem spiċċa l-Qorti għaliex prova jmiss il-parti sesswali għax niċċensuraw dan il-kliem, il-parti sesswali ta' mara. Oħroġ il-għaġeb il-kummenti sessisti, injoranti, pwerili tal-popolazzjoni miskina Maltija. Għandi rabja kbira, għandi rabja kbira għal daw il-kretini, id-dispieċini qed ngħidilkom kretini, forsi tieħdu xokk u tmorru tedukaw ruħkom, fej orrajt, mela daw ma fehmux li l-każ kien ta' allegat stupru, rape, mhux try to have, try to have sex ma teżistix. rape insejħulha dik biċċa tax-xogħol, fejn qegħdin kważi kważi ehm, jitkażaw l-awtoritajiet Maltin bil-qorti Maltija illi każ bħal da spiċċa l-qorti. Għaliex? Għaliex il-Malti jaħseb illi mara titla' l-qorti anke jekk mhux stupru, ġust harassment, sexual harassment, jekk mara titla' l-qorti tgħid isma' raġel qabadli sormi jew qabadli l-vaġina, ngħidu l-kelma vaġina, mhix ħaġa kull mara li taf għandha dan l-organu, ma nistħux ngħidu din il-kelma. Qabdilha sma jgħidu qabdilha sorma, ħa ħanibqgħu PG dalgħodu. X'jiġifieri Tiskandalizza ruħek li mara ħadet għaliha jew ħaditha bi kbira jew irrappurtatek li qbadtilha sorma. F'liema univers għandek dritt taqbad sorm mara li ma tafhiex? Guys, jekk għalikom din hija alright, qed neżaġera, hawn jaf kemm min jgħid hu dik dejqa eżaġ. Le, as a man I'm horrified, m'iniex dejjaq, żgur m'iniex dejjaq, I love.

What do you think, he's gonna turn around and gonna go, oh yes, him, that's the guy I'm taking to bed tonight. Like, guys, this is, this is caveman behavior. This is, this is, this is not on. Like, as a man, I'm disgusted. As a father, I would eviscerate you like you have no idea like how far that shot them will go up your Għana ti eżempju biex forsi dawk il-kretini li minna li jom li tista taqbazzom tfajla paċi billi aċċettabli. Mela jekk inti ħriġt ma' tfajla ta' sieħbek ukoll u forsi di lebset jeans li ġel sorma jidher sabiħ, tgħaddilek minn moħħok taqbad sorm it-tfajla ta' sieħbek? Le, għax għandek rispett kbir lejn sieħbek. Fejn hu r-rispett lejn it-tfajla? U jekk naqbadlek sorm ommok, jew sorm oħtok? Like are you fine with that? But anyway, let's move on to the next topic because we're obviously very angry about about all this. And yesterday was Women's Day, u ovvja, kulħadd jitfar tratti tal-mara toħtu tan-nanna ta' tija ju għar ma jgħid il-well done, proset, women's struggles, kollox, u bat imorru nikkummentaw daw l-affarijiet idioti, mhux ħankompli. Il-biraħ kun hemm Women's Day demonstration, iva għaliex aħna nisa għatanna bżonn nurukom guys li maħniex ugwali f'din id-dinja speċjalment bil-kretini li qed jgħixu f'pajjiżna bħal dawk in-nies. Interessanti illi l-slogan kien all different same struggles. Eħe, għall-ewwel darba naħseb f'pajjiżna rajna il-gruppi li huma pro-choice u pro-life iżommu l-istess banner, ħodu dak ir-ritratt, żommuh, frejmjawh għaliex hija mument mument storiku immens. Ma dik il-verità, forsi ma naqblux f'morità bejnietna aħna n-nisa, però lkoll nafu li at the end of the day niffaċċjaw l-istess problemi żgħar, kbar,